Salam Sekiz FM diňleýjileri bu gün täze tanyşlyk täze mowzuk täze üýtgeşik görnüşde Türkmenistandan myhmanymyz bilen gürleşip başlaýas. We bu ýerde inta meň özümem doly tanyşamok we sizem ýaýlymyzda Murat özüň barada biraz gysgaça tanyşdyraý. Salam hormatly diňleýjiler. Sag boluň köp köp şu näme hormatyňyz üçin, çagyranyňyz üçin. Men köpden bäri yzarlap gelýän Sekiz FM-i diňleýän. Neme? Şol men özüm aslynda şu Instagramy Reddit Store diýip şol kitap bir kiçijik bir kitap barada şu stranitsany ýöretýän. Soň bir de bizi dekaja özümler ýene de bar olanlar şu özümiz şu okan kitaplarymyzy goýýas. Şu barada öz nemelerimiz, öz pikirlerimizi aýtýas. Ýöne bizde özi obşim şo mekdepden zatdan döwründen bäri kitap okamagy şol özümiz gowy görýäs ýöne şo özümiz özümizçe-de bärde Aşgabatda öz aramyzda oglanlar bolup şol kitap okan kitaplarymyzy bir-birimize kiçiräk bir klub bolýar menem şo kitap klub ýalyja klubumyzam bar. Özümiz üç-dört sany oglanlar üýtgeşik ýary we öz okan kitaplarymy bir bilen paýlaşýas. Ol bilýän bolsaňyz şol kitap okanyňda O okanyňda ýadyňda şo bäş prosent galýar diýýär. Tä gözüň içiňden okanyňdan, kitaby içiňden okaýar adam, şonda ýadyňda bäş prosent galýar. Eger adam kitap okanda gürläp okasa, ýaýlanyp okasa, şol özi eşitse gürlänini, onda şo kyrk prosente golaýlaýar diýýär. Sebäbi gulaga barýan damarlardan Beýniden gulaga barýan damarlardan göze gulaga barýan damarlar has giň bolýar. Şondan. Ýöne o muny has beter eger ýatladasyňyz gelse, özüňize ýadyňyzda galasyňyz gelse, ýatkeşligi şol üçin esasy şu aýdan zadyňy paýlaşmak. Eger aýdan zadyňy eger şol okan zadyňy paýlaşsaň, şoňa praktika diýilýär däne şu. Murat. Onda 80% gowy galýar diýýär. O. Zat edeli, Indi şu mowzuk şu podkastymyzda kitaby ele alaly diýip pikir etdik. Şo şo barada soraglar, soragly jogaplar berjek bolaly diýdik. Hasam bärde açyp biler häzir e, öňümizdäki wagtlarda. E, meselem, kitap üýtgeşik da. Meselem, kitap okumak diýlen zat köpçülikleýin içýatanç görülýän ýa-da kän wagt sarp edilmeýän bir zat. Soň sende nähili döredi bu kitap diýilýän zady? Meselem, men türkmençilikde kän onýal zat az gördüm. Soň sende-de nähili döredi bir şo kitap? Soň nähili görnüşli kitaplar bilen öz ünsüňi berýärdiň? Soň bu pikir haçan başlady? Nähili dowam edýär? Aýdyp berip bilersiňmi? Hawa,
hökman aýdaryn. Garaz, şo kiçilikden biz, men esasan şo kitaba bolan söýgini babam maňa berdi. Ol babamyň, babamyň her sebäp babamlara baramda, oba baramda öran kän kitaby bardy. We şoňa şo-şo-şoň ýanyna baraýyn diýip, şo kitap üçin hem men hem barylýardy çagalyk wagty. We şol kitaby okap berýärdi bize kiçi wagtymyz. I şo, e, kitaby kitaby alyp, e, soňlar ine kino zat döredi. Kitabyň men şo kinodan tapawudynyň, e, kino-da şo bir kitap ýalyk bir zat. Meselem, şol, e, hudoşn literatura bolýar şony okanyňda. Ýöne, e, okanyňda beýniňde özüň şony döretýäň. Uje beýniňi öz waobraženiýaň şol dünýägaraýşyň zadyň şo özüň döretýäňda şo bolan sahnalary kitapda bolan sahnalary we şol has beter gowy gowy has gowy gowy görýän da şon hem kino da gowy görýän ýöne kino film çeper filmler hem gowy görýän ýöne kitabym şol kino da kitap ýaly gowy kino da kitap ýaly gowy gowy şon ýalak meň ilki bada okan kitaplam Ho, kiçilikde men esasan şo neme skaska diýdi, şol ertekiler, ertekiler diýdi. E, ýa-da bolmasa şo täze zaman şol e, literatura diýdi. E, esasan şo ors literatura, rus literatura bardy şo e, babam oýunda. Türkmen köne e, şo Berdi Kerbibaýewiň goşgulary bardy. We esasan şolar okalýardy. Ýöne soň-soň neme e, soň-soň özüm kitap kän kitap okap başlamsoň, Özüm men şu işewürlik barada, kämilleşme barada kitaplary gowy gowy görýärdim. Eger owo özüň ösdürme owo. Men bir size bir nämäni aýdyp biljek. Owo owo owo. Kitap okamaň hem görnüşleri dogrudan meselem öz özüň ösdürmek üçin ýa-da näme diýilýär? Bir meselem bir meseläni ele almak isleýäň, şo meselede näme diýýär, research diýilýär. Biriniň, meselem, atomlar barada ýa-da her haýsy bir nähili diýsem, Hawa, dogran dogry. Biznes barada. Şo barada siziň hem böyle ine men saňa hem saňa hem diňleýjilerimize şu öz okaýan okaýşymy aýdyp berjek. Şony eger meselem uje men köpden bäri okamsoň indi şuňa geldim-de şeýtseň gowy bolýan eken diýip. Ine, kitapda ylym alýan, ylym almagam usullary bar. Meselem, bir men özümçe hemme kitaby, meselem, işewürlige degişli kitap meselem bolup biler ýa-da taryha degişli kitap, soňam birhili ýönekeý bir roman bolup biler, hemmesini garyşyp okasaň, okanyňdan, meselem, bir zat öwrenesiň gelse, meselem, arada men şo marketingi gowy näme etdim. Şo marketingi öwrenip, şo marketing diýip, ýazsaň, şo markesiňe degişli on, on bäş sany kitap ýazýan. Bir, iki, üç, dört diýip, şo hemme on, on bäş sany kitaplary ýazýan. Olary nädip tapýan? Hawa, yzygiderligini, yzygiderligini şol dünýäde şo güýçli-güýçli marketologlaryň şol dünýä taryhynda şolaryň şolary okap, Google-dan girip, şolar barada okap, şolaryň öz şo maslahat etýän kitaplary bolýar. Olary olar barada hopşyny şonýalyk özümçe tablisaçyk gurýan. Indi şo şo kitaplara degişli, o şo marketinge degişli. Dogry, bärde maslahat berip Owo, indi arada owo iň soňky okan kitaplarymyň biri, e, performance marketing diýip, ýani oň türkmençesi ýok, ol rus dilinde. E, bir e, Russiýada Tula şäherinde Ingate diýip bir kompaniýa bar. Şonda Nikita Androsow diýip, Nikita Androsow diýip şol näme kompaniýanyň eýesi bar. Şol kiçiräk Tula şäherinde şol digital marketing boýunça e, rus e, rus döwletinde ilkinji orunlarda bar şol kompaniýa. O kompaniýa bir e, bir döwür hem o Moskwa göçmeli kompaniýadan. Hmm, ol öz şu Tula şäherini halap, bir kiçijik şäherde bolup, bütün Russiýany eýläp otyr şol. Biz örän şol digital marketing barada, esasan şol internetde nädip marketingler barada aýdylýar şol kitapda. Soňky okan kitaplaryň i owo. Olam şol öz işgärleri we işgärler şu üýşüp, şol top management üýşüp özleri ýazanda şol kitaby öz işgärleri üçin aslynda. Redkirak kitap onda tapmak kynrak. Ýöne read store-dan alyp bilersiňiz ýa şol kitaby. Owo, höwes edýänler bolsa habarlaşyp alybermeli. Soň Esasan bizde kitaplarymyz owo. Esasan orsçamy? Fizik Em, kitaplarym öte, esasan fizik- iňlisçe, fizik rusça, kitaplar. türkmençe kitaplarym biraz bar. Ýöne türkmençe biz esasan şygyr, şygryýet kitaplary esasan şu köne döwrüň kitaplary. Ee, es- Esasan ýöne bizde esa- i- men size şol Köne nemäni döwrüň. şu maglumat barada paýlaşaýyn. Biziň şu ýaşlarymyz örän ok- okaý- okaýjy tüweleme. Meselem bizde bir e, Gowy okaýarlar, gowy görýärler. Şol näme gelipdir, men öran şoňa şat. Näme bir näseden bir mekdep, näçe 7-nji mekdepde öýtýän şu ýalňyşmasam. Klaslar bar. Şol 7-nji, 8-nji klas näme klaslar öz aralarynda ýaryşyk, öz içinde ýaryşyk, kim kän kitap okamak boýunça diýip. Şoň ýaly uýşup ýaňky kitap alýarlar. Örän şo gyzykly neme dip klasda şo bir öz aralyny paýlaşýarlar. Neme neme dipdirler olar klasynda. O Amerikada bolsaňyz görýänsiňiz. Her kim şo kitabyny goýýar, i şo bir kitap alyp gitýär. Meselem şon ýaljak zadam edipdirler. Klasynyň içinde. Hawa. Ha, bir ýerde goýýaň paýlaşýaň, ondan soň goýýaň yzyna başga kitap alyp gidýäň. Men şol ýaman başda göremde, indi bäri gelemde köp zat öwrenýän, görýän. Başda göremde bir hili men zadymy açdy, nähili diýsem kam. Kitap paýlaşmak da bir dünýägaraýşyňy hakykatdan hem ulaltdy, bizde-de şunýaly zat bolsa diýdirdi. Ýöne bolýandygyny şu wagt aýdýaňda. Örän dogry.
Şu kitap industriýa bap, bopşym bagşa näme diýdiň? Aha.
Indi kitap go go go diýýär. Kitabyň Dawud. gowy däl tarabynam gürleşip göreli. Näme üçin kitap okamaly däl diýip bir sorag Hümm. öň şu ýerik goýsak. Kitabyň okamaly däl diýýänä.
A mende belli bir döwür meselem Mhm. zat boldy. Şeýle pikir boldy. Edil o pikirim şu wagt ýok, ýöne şeýle pikirlerim boldy. Kitap okanyňda, eger kitap okaýaň, okaýaň, okaýaň, bir netije bermeýän bolsaň, men boş, hmm. boş wagt diýip pikir edýärdim. Meselem, kino görýän, görýän, görýän, görýän, bir bir saňa bir netije berenok. Bir işleri baranok. Düşündirip bilýärmi? Mesela şu taýlarda bir netije çykaryp, belki sen hem kitap ýazyp başlarsyň, belki sen hem başga bir işlerde bir täze bir önüm ýa-da döredijilik bir köpçülige sen hem bir zatlar bermeli-la o taýda. Şony berip bilmeýän bolsaň, näme üçin okaýaň diýip zat edýärdim. Meselem, men özüme soraýardym. Hawa, örän dogry. Ol, ol tarapam bar-ow, görýäňmi? Hemme şol teňňe iki taraplaýyn işýärlik-dä. Ýöne ol kitabyňam näme görnüşleri bar. Meselem, adamyň dünýäsini bir on sany kitap üýtgetse, meselem, ýagny şu on kitaby okamak üçin sen müň sany kitap okamaly. Sen şo on sany kitaba ýetmek üçin. Düşündiňmi? Düşündiribildimmi şu wagt? Hawa, ine meselem şu on kitap adam meselem durmuşyny bir bäş, bäş, on kitap üýtgetýär diýeli. Ýöne şu on, bäş, on kitabyň haýsy kitapdygyny tapmak üçin sen ýüzlerçe, iki ýüzlerçe kitap okamaly. Ol ýüzlerçe, iki ýüzlerçe kitabyň köpüsem hawa seňa gerek däl bolup biler ýa-da meselem köpüsi şol gyzykly däl bolup biler. Ýöne sen şu gyzykla ýetmek üçin sen şony hökman geçäýmeli-de. Sen şony görmeli-de, deňeşdirmek üçin bar-a.
Hawa, kitap, kitabam, meselem, roman okaýan bolsaň, Örän dogry. Ýene bir
kino diýen ýaly-da. Hawa, hawa. Kinolaram romandan. Stiwen Kingiň ara näşsany kinosy bar. Romanlardan gelip çykýar. Hawa, şonuň.
Kinony, hawa, kino göreňde, kinoda bolýan wakalar aslynda bir hekaýa, ýöne ol režissýoryň gözünden bir döredilen hekaýa. Roman okaňda bolsa, şony özüň režissýor bolýaň, kitap okap durkaň, göz öňüňe getirýäň, pikirlendirýär, şo taýdaky adamlaryň nähili diýsem, gowy adammy, erbet adammy, içindäki bolýan wakalar, psihologiýalar. Hawa, örän dogry o kitapdan gowy ýerlerden bolýar arasynda. Saýlap örän saýlamaly şu örän şu sorag gowy. Hawa. Hawa, olam, olam aýratyn üýtgeşik bir mowzuk. Hemme kitaby Olam dogry, o örän dogry. Ýene ýene ýene bir zat aýdaýyn. Şo kitap barada mende meň garaýşyma görä, şo kitap kitap ýazýarlar. Esasan şol nämeler alymlar ýazýar. Ýönekeý o adamlar hem ýazýar. Şa o şahyrlar hakdan hem ýazýar. Ýöne meň okaýan şu wagt okaýan kitaplarym barada aýtýanda, şo kämilleşmek barada ýa bolmasa şo fizika barada, işewürlik barada şo şo şo kitaplary şol näme-de şol sferada Professorlar boldy, Garwardyň mugallymlary, meselem, olaram kitap ýazýar. I kitap kitap okanyňda, şolaň Allanyň kitabyny okanyňda, olaň iň gowy pikirlerini ýazýarlar şo kitaba. I şo kitaby okap otyrkaň, sen şoň bilen bir stoluň üstünde oturyp çaý içip oturan bir gürrüňdeşlik guran ýalyk bolýar-da. Hawa, hawa, şoň pikirleri bilen ýüzleşýäň-de. Gowy bir zat. Ýok, entek däl. Ýöne geljekde bir nemelerimiz bar. Şu niýetlerimde ýazmak bar, ýöne entek şu wagt näme ýazjagym bilmän. Entek gowy opyt alyp, gowy şol işläp ýa-da tejribe, oba tejribe gerek. Hawa, elbetde tejribeden soň edip bilersiň, ýöne göz öňünde tutsaň bolup biler. Bir ýazyjylar Ýok, bu gynatlyk.
Bir ýazyjy bardy, Kerim diýip bir oglan bardy. Ol Belarus döwletinde şol özi kitap ýazdy. Myradyň näme diýipdi şo kitabyň adyny? Men oňa iki müň on üçde ýazypdym daş o. Şo wagt Myradyň durmuşymy şol şo şoňa meňzeş bir at Myrat diýip at bardy şo taýda. Şo kitap ýazypdy. I kitabyny okap gördüm. Öz öz öz bolşudyda. Toka ýeňiljek roman görnüşinde ýazdy-da. Şo bir oglanyň durmuşy barada. I aňyrda çapam etdi o kitabyny. Ýöne ol kän bolmady-da. Tä çaphanada tapdy, çapam etdi. Ýöne kän satylmady. Ýaňky oglanyň ýazan kitaby ýa-da makalasy ýa-da romanynyň Linki bar bolsa diýýän. Bärde aşakda goýalyň eger ugra. Hawa hawa men şony tapaýyn hawa şol şol oglan şony neme etmedik taşlamadyk bolsa şol kitaby barda men şony hökman tapyp linkini goýarys. Hawa tan tanyşsynlar. Hawa tanyşsynlar. Bir adam tanasa da gowur da.
Örän dogry. Gowy. Ton ýene men kitap barda gürleşikdim bir neme barda. Hawa Jeff Jeff Bezos barda. Statistika barada aýtjak. aýtdyň ýaňy has ony açyp bileris soň başga nämeler aýdyp bilersiň? Ýok men şu kitabyň opusynda iki müňünji ýyldan bäri nemesinde gürrüňdeş boljakdym şu gelýän her ýyl üýtgeýän zatlar barda. Meselem ol iki müň o bir müň dokuz ýüz togsanjy ýylyň soňularynda o elektron kitaplar çykyp başlanda ol bumaj neme kagyz kitaplar satuwdan ýiter ýiter diýdiler. Ýadyňa düşýärmi şolar? Şon ýaly bir boldy. Şon ýaly bir görüp. O Jeff Bezos hem ilki bada şol Amazon nokat komyny şo açanda ilki diňe kitap satandyr ýadyňa düşýärmi? Ow. Şol kitabyna da diýýär Jeff Bezosiň kitabym bar öz barada ýazan. Bredstone diýip bir ýazýar şo Jeff Bezos barada oturyp ikisi. Jeff Bezos hem şo bar gürrüňlerini aýtýar şoňa. I şol aýdanda kitap näme üçin kitap saýladym diýýär daýanky. Bolmasa ol kitap satmak niýeti ýokduň. Şol kitap, ol kitap näme üçin saýladym diýende, kitap iň şol ertir eltip bermegi iň aňsat zatlaryň biridi. Sebäbi kitap eşik ýalyk däl-de, şu magazinde gören kitabyň indi beýleki magazinde-de şo bir kitap, daýy hiç zat üýtgänok. Hawa. Hawa, şonuň üçin şol kitap saýlapdyr, şo bilip saýlapdyr şony. Öz şu wagtam. Hawa, şu wagt ýaňky Amazon-da uly biznesleriň biri kitap. Howwa örän dogry howwa şu wagt nemede top birde barýa öýtýän şeýle yşmasam.
Hawa meň özümem kitap alsam şo taýdan alýan. Hä. Amazondan alýan. Howwa. Nemesi eltip bermek nemesi ne başladylarmy şular dronly zat diýdiler. Entä başlanoklar a? Dron bir iki ýyl öň başlady ýöne Kaliforniýada diňe. Hä diňe Kaliforniýa şäherinde düşündim. Hum.
Kaliforniýanyň hemme ýerinde däl. Aha. Soň ýöne 2000 näçede şu 2000-nji ýylyň başlarynda soň şu Jeff Bezos Kindle diýip bir zat döretdi. Şu elektronnyk kitap. Hawa. Ony bilýänsiňmi ony? Hawa. Hawa. Hawa. Şo bar, şo şonda-da o şu Amazon üçin örän şol bir step bir basgançaklaryň biri boldy-da. Şokindiriň çykmagy. Hawa ol gowy gowy işe ýarady. Has hilli bir zat hem arzan bir zat döretdi. Gowy boldy. Hawa soň ýene-de şol şo kitap op industriýasy öl ýatýar diýýärler zat diýýärler. Şol rus döwletinde iki müň dördünji ýylda o mif diýip izdatelstwo açyldy eşitdiňmi eşitmediňmi bilemok. Şo mif diýip, ol ony şol Ferber diýip, Iwanow diýip we Igor Mann diýip esasy şol ýeni direktorlarynyň biri. Şolar açýar, iki müň dördünji ýylda. Olaryň ýöne näili, olar şol tapawutlanýarlar beýlekilerden, olar diňe işewürlik kämilleşme barada kitap çykýarlar. Diňe şo barada. Başga roman-da çykaranoklar. Diňe işewürlik we kämilleşme kitaplary. Hawa şol özüm dizaýna zada gaty üns berýär olar daşky daşky kitabyň daş sypatyna şol örän üns berýärler we şu wagt top üçe girdi-de rus döwletinde şol kitap. A işewürlik bu kämilleşme kitaplarda birinji ýerde barýar şol.
Gaty gowy. Olar barada bärde eger link bolsa ol ol Hawa ol hem golaý golaý hawa. Hawa peýdalansynlar hawa diňe şol şol şolaň şolaň linkinde şolaň saýdynda diňe kämilleşme we şol işewürlik biznes barada kitaplar bar. Hawa bärde işewürlik biznes diýdiň bizde iş maslahat diýip bir proýektimiz bar. ýaňky şo özüňi ýetişdirmek ýa-ki biznes tarabynda özüňi ýetişdirmek, nähili ädimleri ätmeli, şoň türkmençe görnüşini etmegi planlaýar. Eger goşanyň bolsa goşulyp biler. Örän gowy, gyzyklanýan şo barada örän gowy.
Hawa, hatda özüň kiçiräk bir zatlar ýazyp bilersiň. Hawa, nesip bolsa, o barada-da gürrüňdeş bolarys, nesip bolsa. Soň ol aňyrda näme etýäňiz siz? Men özümem soňky döwürler düşünmedim. Şol nämede işe girdik diýende aňyrda näme link dämi ol ýa bir saýt dämi ýa bir duşup bir zat etýäňizmi? Hawa her haýsy şo barada maglumat alyp biljek bir ýer bar bolsa. aşakda goýarys. Seredip görerler näme gurulýandygyny barada tanyş bolarlar. Hawa, düşündim.
Boldy, boldy. Sen özüň döwre nähili kitaplar okaýaň? Men soňky döwür men kitap okaýan diýip özüme aýdyp bilmerin, ýöne şu wagtky elimdäki kitap milletparazlyk barada.
Öwren. Ogluyong Owluyň kitaby, ýagny New York Times-da gowy satan kitaplaryň biri. Şo bestseller diýip New York Times-yň atynda bir seriýalyk bilen bolmaly owlum. Hawa.
Ýigrimi bäşiň içine giren bir kitap, gowy kitap. Şu Amerikadaky milletparazlygy ele alyp aýdýan bir kitap. Beh. So you want to talk about race diýip.
Gyzyklyja bolmaly owlum bu kitap. Gyzykly köp mowzugy ele alýar. Taryh esasan taryh baradadyr ol dogrudan. Taryhy ele alýar, gündelik durmuşymyzdaky bolup geçýän hakyky wakalary ele alypdyrda.
Hä. Şu wagt şol milletparazlyga garşy bütin dünýäde neme her dürli şol aksiýalar zatlar alyp barylýar. Alyp barylýar hawa. Ýöne hem hemme ýurtda däl, köp ýurtlarda ölüm-ýitim hem bolup dur o şo mowzuk barada. Ha.
Ol sportda-da şol şon ýaly hemme sportlarda görýändir şol nohut rasizm zat diýip çykýarlar. Hawa. Sportam şoň bir görnüşi ýöne şo barada. Gürrüňdeşlik boldy bärde. Hawa. Murat, Goşulanyň üçin köp sag boluň. Sag boluň size de hökman gürrüňdeşlik bolup dur welin. Bärde başga nämeler aýdyp biler berk biler. Başga aý kitap gül örän uly muny bir sagadyň içine salyp bilmerisda biz indi indikide gürrüňdeşliklerimizi aýdyşdyryp ýa şu bir okan kitaplarymyzy aldyk. Bolup biler has men şu wagt ilkinji tanyşlygymyz etdik. kitap mowzugyny has açyp bileris. Hatda men isleýän bizde ýüze çykmadyk ýazyjylar bardyr, şahyrlar bardyr, roman ýazýanlar bardyr, hekaýa ýazýanlar bardyr. Men geçende bir kitap gördüm. Hatda Google-da görseňiz Ylýas Amangeldi diýip internetde bar eken web sahypasy. Men haýran galdym. Oňam linkini goýaly. Ýene-de belli-belli Hawa, belli-belli kitap ýazyjylaryň web sahypalary bar ekeni. Hä, düşdüm, düşdüm. Örän oňa, örän oňa. Soň,
olaram goýarys, belki peýdalanarlar. Hawa, şo kitap barada hormatly diňleýjiler bir soraglaryňyzy alyň, wideo çykan ýagdaýynda. Maňa şol ýazyp bilersiňiz arkaýyn. Soraglaryňyza jogap bererin. Hawa.
Kitap satyn almak isleseňizem, habarlaşyp alyp bilersiňiz. Aslynda köne-köne kitaplary meň özümem şu wagt elýeterli däl-de Amerika ugradar ýaly. Hawa. Meselem, hiç görmedik kitap. Tüweleme.
bilen edinip bolar.
Bor bor sag bol köp köp. Myrat köp sag bol.
Sag bol.
Hawa habarlaşýançak. Bor habarlaşýançak özüňe.
Gowy seret. Sag boluň işiňiz düşsin. Sag boluň köp köp sag boluň.